a chroeso um, new swyddogion datblygu Gwent a croeso i lockdown ni.
So pwy sydd wedi bod yn gwylio Tiger King ar Netflix? Fi, fi wedi gwylio fe. Fi wedi.
Unrhyw'n all?
Ie, nes i weld episod cyntaf. Ti'n mynd i Achos gwylio... Achos o'n mynd ymlaen, ymlaen am fe wythnos diwetha, so ie, yeah, oedd rhaid i fi gwylio episod cyntaf. Oh, really? Oh, peth yw, ddo, mae... Fi'n geso bod ti wedi darllen y spoilers o pethau na. Na fi ddim, ond weles i rhywbeth ar YouTube yn popio fyny gyda Eamon Holmes yn rhywun yn gofyn, yn siarad gyda un o gŵr, gwrion? Na, gwy... Beth yw mwy nag un gŵr?

Mae'n swnio'n eitha nutty. Ie, yeah, mae fe yn wyllt. Mae fe'n fath o... Mae fe'n uwch o leo y problemau sydd yn um, yr un o dyleithiau. Mae fe wir... Mae fe fel byd gwahanol. A fi'n gwybod mae yna mm. pethau wyllt yn mynd mlaen nawr, ond mae fe jyst yn... Um, ia, na, oedd ganddo fe tri, fi'n credu, neu pedwar um, gŵl gwahanol. Ond ie, yeah, oedd un o, oedd, oedd un o gŵr fe, beth oedd oedran a delyn, fel gynnar i geiniau fi'n credu. Ie, yeah, oedran. Oh, ie. Yeah.
Yeah, Dwi'n newydd cyrraedd y pwynt yna. Ond yn y, yn y documentary, maen nhw jyst yn dangos e, bod e'n fel fath o portreadu bod ganddo fe problemau, a mae fe jyst yn seithi hun o flaen um, bachgen yma. A jyst fel, ma' fe mor casual a ti fel "waw ma' 'na"... Ond yym yn y episode maen nhw 'di rhoi allan ar ôl, wnaeth yym nhw obviously mynd drosto fe, a beth oedd e, oedd e'n ddamwain. Oedd oedd e'n ddamwain llwyr. Darach, chi 'di bod yn gwylio te?
Fi wedi bod yn gwylio Better Call Saul, sef spin-off Breaking Bad. O'n i'n yeah. caru Breaking Bad, ond mae Better Call Saul yn... So fe'n... Um, So fe'n cystal a Breaking Bad, ond mae dal gyda'r un pobl sydd wedi ysgrifennu fe, a mae fe'n gyda'r cymeriadau, wel, mae cymeriad yr um, cyfreithiwr yna, Sol, yn ffantastig, a hefyd, fi'n credu o'r cyfres diwethaf, mae cymeriad, um, um, uh, cariad uh, Soul, uh, Kim Wexler, mae hi'n ffantastig a mae hi'n chwarae rhan mor fel menyw cryf sy'n cyfreithiwr a mae'r de mae'r dewisiadau mae hi'n neud yn ei fywyd i gefnogi Soul yn really, mae lot o, wel, ar cyfryngau cymdeithasol, mae pawb wedi cwmpo mewn cariad gyda'r cymeriad uh, Kim, felly, ie, uh, yeah, fi, well, dwi ddim di fi'n credu mae'r un um, y degfed episode mas heddiw. Mae fe allan, ond fi ddim wedi cael cyfle i wylio fe eto. Mae fe, ma fe'n cyffroes iawn a mae fe wedi adeilad i'n rili really da. Tiod yr attention a popeth. So, na.
Wel, be fi'n gwylio fel, fi'n fi, fi bach o peth, fi'n amlwg mwy game of fideo, ond ar hyn o bryd dwi'n, mae yna tri rhaglen dwi'n gwylio, A rhif un yw fy reslo pob wythnos. Absolutely love it. WWE. Mae hwnna dal yn mynd, despite y lockdown. Really? Ie, yeah, nath, um, na ddim mewn i'r politics, ond yn amlwg bach o arian gyda'r cwmni, so mae ma talaeth Florida wedi gweud bod nhw'n essential business, so maen nhw'n cael rhedeg sioe enw.
Ah. Byd. Ond maen nhw'n neud, a byd ddim yn neud o flan pobl rhagor, so maen nhw mewn lle wag yn perfformio, a mae fe'n really odd gwylio, ond fi dal yn caru fe. Seca. Dwy weth rwytha sy'n gwylio Sract ar y ro, a fi'n hapus. A wen, y peth arall dwi'n gwylio Back Way Explosions yw Strike Back ar Sky One. Uh, am beth i grŵp o pobl yn y ffyddin sy'n neud fel tu ôl y scenes a stuff a mae ma fe jyst fel fi ar episode nawr, maen nhw wedi cael eu blacklist o, mae pawb yn edrych am nhw, so mae'n mynd yn rili really diddorol ar fynd diwedd y gyfres. So, hmm. dau i wir neu?
Fes ni ddim wedi rhoi ti lawr fel uh, person reslo, Josh. O, fi'n cario, e. mm. absolutely.
fi'n... Dwi'n picture ti yn barod. Mae mhen i, di, di rhoi ti mewn gwisg reslo. Dwi'n visualisio ti'n neud ydy hun rwan. O, oh, na, fi ddim yn... fi angen cael look i weld os da fi Chris T reslo fi fan hyn. Yn ei wisgo i'r cyfarfod nesaf wedyn, ar i'r cymeriadau, you know, mae'n wych i weld. Ti wedi clywed am y Tegan Knox o Garffili? uh, sydd yn WWE. Mae, uh, mae hi'n fel un o'r ser, wel, un o'r pawbol sydd yn mynd lan, a mae hi, fi wedi bod yn dechrau dilyn hi ar trydar, so os chi'n cael cyfle, achos mae hi'n talent lleol, sy'n nawr byw mas yn America, mae hi'n really proud o fod yn Gymraes a Ie. Yeah. Mae yna ffilm wedi dod allan, cofio fel blwyddyn neu dau yn ôl, am y fenyw yna, credu o Lloegr. Oedd wedi... Yeah, fighting with my family. Yeah.
Oedd hwnna'n gwneud eith da. Oedd y rock man hwnna hefyd, so oedd obviously oedd ei ran o'r stori. Ah. Yeah.
Ond ie, yeah, mae ma cwpl o wrestler Cymraeg, mae Tegan Knox, mae Mandrews a Flash Morgan Webster tag team, a the boy Mason Ryan o Gogledd Cymru, Barry Griffiths, oedd e'n absolute monster. A mae fe, oedd e di actually siarad Cymraeg ar un o'r sioiau. So oedd o'n e? i'n deall, oedd y crow di mynd, what language is he speaking? O'n i fel, yes, fi'n gwybod beth mae'n dweud.
Di ti oedd hwnna, Jo.
Ie, so dyna sioia fi. Na, os dim gen i uh, rhywbeth bach obsession bach, ond uh, dwi wedi gwylio Money Heist, oedd hwnna'n rili really dda. Ah. Oedd o'n Sbaen ag yn reidiol, ond um, nes i, dwi ddim yn, dwi'n siarad bach o Sbaeneg ond ddim digon i e, gallu deall hynna, so nes i gwylio fe'n Saesneg, roedd o'n rili dda, nhw fel mynd i fel Royal Mint a dwy'n a oedd o'n rili dda, rili werth gwylio. Gwych. Be, yr actual Royal Mint? Na, mae'n ffug ond yn Sbaen, ie, yeah, nhw'n mynd i'r actual Royal Mint. a, um, As in yr un yn dod i Prydain? Mae'n dod i Prydain i'r Royal Mint? Na, mae'n mynd i Royal Mint Sbaen. Oh, right, okay. A maen nhw fel, a maen nhw'n mynd i fel tŷ, a maen nhw fel treulio pum mis yn hyfforddi, a mae fel dyn ar y tu allan gyda fel microphones a cameras, a mae fel deud nhw be i wneud, a maen nhw'n dwy'n a rhai dramatic. Wel, beth gwylio, yn da. Ie, yeah, nes i dechrau fe, um, dwi'n credu oedd nes gwylio fel 20 munud cyn mynd i cysgu, oedd e'n siŵr yn da. Weithiau, o, gyda pethau fel, os mae fe'n dubbed, mae fe gallu bod yn galed nag yw e. Ie, yeah, nes i, mae'r episod cyntaf bach fel, cos mae gwefusau nhw ddim yn symud ar un tro, cos mae'n siarad Sbeineg a chi'n clywed Saesneg. Mae'r episod cyntaf bach fel, wow, like, os going on. Ond uh, unwaith chi dod dros hynna, mae fe'n really dda. Yn gwylio, um, uh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Cos nes i ddechrau gwylio season 5 pan oedd ar y teledu cwpl o flynedd yn ôl, a ni byth di gweld un i pedwar, so dwi di bod, dwi di bod yn binge watcho hwnna, really. Dyna, cyn gyntaf dwi'n rhoi fy mab i'r gwely, dwi di bod yn gwylio Margin, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. hynny ni. A dwi actually wedi cyrraedd episode... Oh, be dwi, dwi ar 18, episode 18 o season 4, so Dwi wedi gwneud eitha lot yn yr pimp wythnos diwetha o gwylio hwnna. Dwi'n eitha bles yn un. Dwi wedi... Ti wedi sôn am Killing Eve, ti'n gwylio hwnna? O oh, ie, yeah. oh, yeah, mae hwnna allan yn dydi? Dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi mor obsessed efo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Dwi'n hyd yn oed wedi gweld Killing Eve eto.

Reit, na i... dwi'n mynd i gorffen Marvel, mae gen i be dwi 18, so mae 22 yn does, so mae pedwar ar ôl dros y penwythnos, okay. mae'n cael mewn i cyn yng Nghyf erbyn wythnos nesaf. Okay.
Don nhw'n nagwe, mae rhywbeth amdano fel gorffen series mewn cwpl o dyddiau, mae fe mor satisfying. Ond dris, fel, och. Yn enwedig yn ystod y lockdown.
Mae yna gwagle wedyn ddo, ond mae gen i Killing Eve i llenwi'r gwagle, so dwi'n sorted. Mm, yeah. A dwi angen... A reslo, rwan. Dewch chi weld reslo, ni wedi gweud, pob wythnos, dwi ddim yn rhedeg mas. Pob wythnos. Eb eisiau dod gyda fi, ond fi wedi bod i gwylio sioe a fyw, a dwi wedi bod i gwylio nhw'n uh, sioe a mawr yn Caerdydd, ond Os a fi bod i walk about i gwylio nhw ar y screens a stuff. Felly... Syniad, Josh, unwaith mae'r lockdown drosodd, da ni'n trefnu trip mentre iaith. Yeah. Mentre Gwent mm -hmm. i wylio... Na ni, dwi'n teimlo, er mwyn cefnogi ti, dyn ni angen support ti a mynd hefo chdi. Gwych.
Um, diolch i pawb, a ie, yeah, na i siarad i chi wythnos nesaf. Cymro fel yeah. a mwynhewch eich penwythnosau iawn.